Yoo, me nua dɔfoɔ a wanya akwanya bio ɛtie Church of Christ. Yɛadesua dada a yɛgu so ɛsua no, yɛbɛkɔ so ara ɛsua. Mɛkyerɛ the three dispensations in the Bible. Na yɛduru patriarch a yɛfrɛ no Joseph. Joseph yɛ obi a Onyankopɔn yɛɛ sɛ ɔde ne tirimpɔ bɛfa ne so ama n'asɛm aba mu. Na ma menni nkan Ɛnde wodwendwen saa ade yi ho? Wɔ Bible no mu no, mekenkan, kenkan, san nso kɔɔ bio bɛkenkan, na ɛyɛ m'adwene mu naa kakra wɔ deɛ ɛsiiɛ wɔ Joseph abrabɔ mu, ɛberɛ a ɔbrɛeɛ, wɔ berɛ a Onyankopɔn ma no sosoo adaeɛ, na daeɛ no kyerɛ sɛ n'anim hyerɛn. Nanso daeɛ no, ne nuanom ɔka kyerɛɛ wɔn no, wɔfaa kwan biara so sɛ anka wɔbɛyi no afiri hɔ de wɔn ama ne daeɛ no mmɛmmɔ. Na ɛkɔduruu ɛberɛ bi, yɛ Joseph a merebɔ ne din akyerɛ wo yi, ɔkɔɔ ɔhaw ne amanneɛ kɛseɛ bi mu. Ma memmisa wo sɛ ebia woahu bi da, obi a eh, ɔkɔdi bɔne na bɔne a ɔkɔ akɔdi no ɛyɛ mmonnatoɔ na ɔkɔ akɔto na ɔkɔ repu wɔ bi na ɔbarima no aba ne mu sɛ ɔkɔ akɔto mmonnaa na ɔbaa no kyerɛ sɛ mmonnatoɔ no wanya kwan Nanso ɛwieɛ no na barima no ataadeɛ aka dɛm hɔ nom. Ɔbarima no a ɔkɔ akɔto monaa ba no mu sɛ ɔkɔ akɔto monaa no. Monaatoɔ no amma so. Ɔbaa no teateaa mu. Nanso ɛwieɛ no na ɔbarima no ataadeɛ aka dan no mu. Ɛma ɔbaa no de ataadeɛ no ɛyɛ adanseɛ Sɛ ɛyɛ dwuma wei na na Asumasi anaasɛ ɔbarima yi na ɔba abɛyɔ. Ɔba abɛto mmonnaa, n'ataadeɛ mpo ni. Na. Eh, Joseph, n'asɛm yi, mekenkan kenkan kenkaneeɛ, na nnipa bebree nso so a wɔba bɛtiee nsɛm no, wɔgye dii sɛ dabrɛ saa na ɛteɛ, sɛ ampa ara ɔbarima no too mmonnaa. Ɛma asotweɛ biara a ɛsɛ fata biara no, wɔde ma ɛyɛ ɔbarima no. Na mebisa wo sɛ, wohu bi saa pɛn? Ɔbarima a aba ne mu sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ɔkɔto obi mmonnaa, ɔkɔɔeɛ a na waworɔworɔ ne ho soɔ ho, na mmonnaatoɔ no nso so a amma so. Abusuafoɔ, ɛnyɛ bɔne na me ne wo encourage Na mbom asɛm bi esi wɔ Bible no mu wɔ Joseph abrabɔ mu. Kwan a mpanyimfo ne nyimpa a etwa saa ɔbarimba yi ho ehyia, wɔfaa so na wɔn solve saa problem no, na nnyɛ no kwan so koraa. Na ne nyinaa bɛkaa ɔhaw ne amanneɛ a Joseph ɔfaa mu ho na yɛnhyɛ aseɛ sɛ yɛduru hɔ no ma yɛbɛgyina hɔ no na mene wo asua adeɛ papaapa afa deɛ ɛtoo joseph wɔ saa ɛkwan yi so ntwa to soɔ a wɔde ɛtoo no so na ɛnam so ɔkɔpue wɔ prison mene dɔfo a wotie church of christ na mene wo ɛkenkan asuae ɛsɛ joseph ɛsoo daeɛ no na n'anim ɛhyerɛn daeɛ no ɛkyerɛ sɛ ampara Ɔyɛ kumaa wɔ ne nuanom nyinaa mu deɛ, nanso Joseph sɛ ɔnyini a, ne nuanom no abusuafoɔ bɛkoto no. Kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔbrɛmpɔn, ɔbɛyɛ ɔkɛseɛ, na ne nyinaa mu no Onyankopɔn ana na wayɛ no saa, na ɔma ne tirimpɔ bi ada adi na aba mu wɔ saa abɔfra kumaa yi so. Nanso ne nuanom tan no, wɔde no fa ɔhaw ne amanneɛ pii mu yɛɛ sɛ wɔbɛyi no afiri hɔ. Na ɛwii aseɛ no, ne nua no tɔn no maa Ishmaelfoɔ a na wɔrekɔ wɔn kuro mu. Na Ishmaelfoɔ no nso so kɔtɔn no de no maa ɛyɛ Potifa a na wɔ Egypt, na ɔyɛ ɛyɛ Farao ɔhene no ne ɔfehyia baako anaa ne panyin baako a na ɔno nso wɔ ahenni no mu de. Na mfasoɔ nti na yɛdi dwa sɛdeɛ adwadifoɔ ka no. Ishmaelfoɔ tɔɔ no firii Joseph nuanom nsa mu no, wɔgyee sika bi, na saa sika no, megye diiɛ sɛ wɔn nso tɔn yɛ ɛɛ eh, Joseph no, wɔgyee sika a ɛboro saa. Na in fact, ɛberɛ bi a wɔsɛ yɛbu sɛ ho, ɛsi dɛn na yɛyɛ nyamsomfoɔ, yɛyɛ akristofoɔ, na ɛberɛ bi bi a ɔhaw bi atumi ato yɛn? na yɛakɔ ɔhaw bi mu, amanneɛ bi mu, nanso yɛka sɛ ɛɛ yɛsom Onyankopɔn ɔteasefoɔ. Na sɛdeɛ yɛn him mu nnwom baako ɛka no sɛ sɔhwɛ ne haw taa agyae adwendwen sɛ adɛn na ɛyɛ sɛ ɛba no saa Ɛberɛ a nnipa bebree atwa yɛn ho ahyia, wɔyɛ bɔne, nanso ɔhaw nto wɔn. Na yɛn nyinaa ka nyamesom ho. Adikanfoɔ no fa ɔhaw ne amanneɛ mu de yɛ nsannahɔ de ma yɛn sɛ Onyankopɔn nokwafoɔ no a yɛsom no no na yɛdi n'akyi no. Ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔka yɛn ho na ɔboa yɛn, nanso Ɛduru baabi a, yɛbɛkɔ ɔhaw ne amanneɛ nsɔhwɛ kɛse mu. Ɛsɛ sɛ yɛkɔ asɔre atintim gyina ne mu, na yɛsom no wɔ mu die mu. Na nsɔhwɛ biara a yɛbɛkɔ mu biara no, ɛmfa ho sɛdeɛ ne mu duro si dɛ teɛ, saa Onyankopɔn nokwafoɔ no, ɔbɛyi yɛn afiri mu. Na Joseph, saa ɛberɛ a wɔtɔn no, na ne nuanom nim sɛ, oo, seesei deɛ, Wɔakyiri kwan ayera. Yɛnim deɛ ɛbɛto na kyɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw na Joseph ɛbɛfa mu no. Saa na Onyankopɔn di Joseph akyi. Onyankopɔn ɛkɔɔ so ara ɛkaa no ho ɛwɔ n'ahohiahia mu, ɛwɔ n'ahokyerɛ mu. In the book of the Genesis chapter 39 and verse number 1, tie akenkansɛm no, ɔsɛ. Na wɔde Joseph kɔɔ Misraim, na Farao piani Potifar a ɔyɛ akɔbeafoɔ so panin na ɔyɛ Misrini tɔɔ no Ishmaelfoɔ a wɔde no kɔɔ hɔ no nsam. Verse number two, ɔsɛ, Na Awurade dii Joseph akyi, na ɔyɛ ɔbarima a ne ho wɔ siadeɛ, na ɔtenaa ɔbarima a Na ɔtenaa ne wura Misri no fie. Na ne wura hunu sɛ Awurade di n'akyi, na Awurade maa deɛ ɔwɔ nyinaa yɛ yie n'abasa soɔ no. Yosef nyaa n'anim adom, na ɔsom no, na ɔde no sii ne fie so, na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛɛ ne nsa. Amen. Ɔdɔfo pa a wotie me. Joseph akɔ ahokyere mu. Wakɔ ahohiahia mu. Nanso Bible no sɛ n'ahokyere na ahohiahia mu a ɔkɔɔ mu no, ne nyinaa mu no, na Onyankopɔn di n'akyi. Na Onyankopɔn ka no ho. Na Onyankopɔn boa no. Ɔdɔfo a wotie me. Ahohiahia biara a wowɔ mu no, ɛni kwan sɛ wopa aba wɔ gyidie a wonya wɔ Kristo mu. Na Onyankopɔn di w'akyi, na Onyankopɔn ka wo ho. Wo nuanom ayi wo ama, w'abusuafoɔ ayi wo ama, wo kunu, wo yere ayi wo ama. Onyankopɔn a wode wo ho to no so na wode w'ani to no so ayi wo ama. Wɔde wakɔ ahokyerɛ mu amanneɛ kɛse mu. Bible no sɛ, sɛ ɛba no saa a, Ogristoni, onyamesomni, Onyankopɔn da so di w'akyi, ɔka wɔ hɔ, na ɔma ne hunu mu no, Awurade bɛyi wo afiri mu. Joseph bɛnya adom wɔ ne wura Potiphar anim, Na Potifar hunuu sɛ ampa ara saa abɔfra yi a metɔɔ no sɛ akoa baa me fie mu no, nneɛma rekɔ so yie papaapa de ama me. Adeɛ a Joseph ne nuanom n'abusuafoɔ anhu no, Potifar sɛbe nipahunu nipa a ɔwɔ nkyɛn baabi a ɔnka Joseph abusuafoɔ ho no abɛhunu ahyɛ no so sɛ Biribi wɔ saa abɔfra yi mu. Saa abɔfra yi, ɔyɛ Onyame nipa. Ɛfiri sɛ ɔbaa me fie no, nneɛma ɛrekɔ so yie de ama me. Saa ne nyinaa no, na ɛyɛ Onyankopɔn nhyira, Onyankopɔn adom a ɔde ɛdom ɛyɛ Joseph ntira ɛna ɛma no baa saa. Na Potiphar ɛhyɛ no nso, na ɔma no post kɛseɛ ɛwɔ ne fie. Me nuadɔfo a wotie me, Na twerɛsɛm no da no adi sɛ Joseph yɛ obi a na ne ho yɛ fɛ yie papaapa. Na Potiphar nso wɔ ɔyere wɔ efie hɔ nom. Na Potiphar ne yere no, ɔde n'ani asi ne so sɛ danka Joseph ɔne no mmɛda. Ɔyɛ biara sɛ Joseph ne no bɛda kɛkɛ scholarship. Soɔ no, na Joseph resistee a wampene sɛ ɔne ne wura a wanya adom wɔ n'anim no ne no bɛda. Joseph ampene, ɛma ɔkaa sɛ, ah, eh, wo kunu hwɛ efiamse a mewɔ yi, wadom no bebree, na ɛsi dɛn na ɔpɛ sɛ meyɛ bɔne atia Onyankopɔn wɔ berɛ a me ne wo bɛda? Dabi mempene, Wɔ Genesis chapter thirty nine hɔnom naa no, ɛn verse number ɛɛ seven no, tie ɛnka nsɛm no. Na ɛbaa sɛ nsɛm yi akyiri no, ne wura yere atuu n'ani asi Yosef so, na ɔkaa sɛ, Wo ne me mmɛda. Asɛm a ɔbarima bi a ɔretie me wɔ hɔ sie a ɔrepɛ bi Atse efi ɔbaa nkyɛn, ɛne me mbɛda. Ɔpɛ bi atse kɛkɛ na ɔayɛ de ama no. Joseph yi, Onyame nyimpa yi, Ewuradze akowaa yi, tsee bi saa, nanso ɔammpene. Yei kyerɛ sɛ Kristofoɔ ɛɛ sɛ yɛnya ahohyɛsoɔ, yɛnya deɛ frɛ no self control ɛwɔ nneɛma bebree ho, especially nneɛma a ɛyɛ bɔne na ebetumi de akɔ nsɔhwɛ mu. Ɛyɛ sɛ yɛtwe ho firi ho ɛnam Onyankopɔn a yɛsuro no ntia. Suro a yɛde suro Onyankopɔn nyinaa ne sɛ yɛbɛdi Awurade mmara ne ne nhyehyɛɛ so, na yɛbɛtwe yɛn ho afiri bɔne ho, na yɛbɛsuro bɔne. Ɔse, flee fornication. Saa asɛm yi, Akyire mfirinhyia bebree ana Paul a Onyankopɔn dom no bɛkaeɛ sɛ flee fornication. Ɛberɛ a Joseph ɔwɔ hɔ nom no, Joseph firii fornication, ɔdwanee adwamammɔ. Nanso na saa berɛ yi, saa ɛberɛ no mu no, na Paul ne twerɛ a ɔtwerɛ anaasɛ Onyankopɔn dom a ɔdom no ma ɔtwerɛ saa asɛm yi na ɛnya mmaeɛ. Nanso Joseph hunu sɛ Ɛni kwan sɛ ɔyɛ bɔne tia ne wura a, wɔbrɛ ɔne ne wura yere bɛda. Wɔ verse number ten ɔsɛ, na ɔka ɔka kyerɛɛ Joseph saa daadaa, nanso Joseph antie sɛ ɔne no bɛda, na ɔkɔ na wakɔ ne ho. Na saa ɛberɛ no mu no, da bi ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ Ɔkɔyɛ n'adwuma. Na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ no, ɔsɔɔ n'ataadeɛ mu kaa sɛ, Wo ne me mmɛda. Na ɔgyaa n'ataadeɛ no wɔ ne nsam dwane firii adi. Na ɔhunuu sɛ wagyae n'ataadeɛ wɔ ne nsam adwane afiri adi no, ɔfrɛfrɛɛ ne fiefoɔ ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monhwɛ, wɔakɔfa Hebrini yi aba rebedi yɛn ho fɛw. Waba me nkyɛn sɛ ɔne me rebeda, na mede ɛnne kɛseɛ meteaa mu, na ɔtee sɛ memaa me nne soɔ. Me, mema me nne soɔ meteaa mu no, ɔgyaa n'ataadeɛ mu ɛm, ogya n'atadeɛ ne nsam na odwane afiri adi. Hallelujah. Ɔdɔfo a wotie me. Asɛm bi asi wɔ Joseph abrabɔ mu am sɛ obi a yɛatɔn no na kyɛ sɛ ɔyɛ akoa na Nyankopɔn adom no na wanya baabi atena a nka ɔbɔ ne bra nkrankra ɛno. Hwɛ deɛ asan so ato no. Ɔbaa a kyɛ sɛ Ɔpɛ sɛ ɔne no da dedeenden, ɔne no da dedeenden. Kyerɛ sɛ honhom bi aba ne mu ama ɔse Joseph ɔne no bɛda. Ampa ara so, wɔyɛeɛ ara. Na da koro Joseph kɔɔ ɛdan mu, ɛyɛ ne wura dan mu sɛ ɛyɛ hɔɔlhɔɔlobɔ a ɔkɔsiesie hɔ nom ayɛ n'adwuma. Ne routine work, adwuma a ɔyɛ no ɛbɛ biara no, da korɔ ɔkɔ hɔnom sɛ ɔkɔ akɔyɛ. Maame no wɔ fie hɔnom, ɛyɛ Potiphar ne yere, ɔwɔ dan no mu. Saa berɛ no ɔse obiara ne fie hɔnom, na bɔne ɛbaa n'adwene mu ɛma ne dɔɔso. Ɔbaa ɔde n'ani asiw so na ɔpɛ sɛ ɔno ɛda, wosu sɛ ɛdeɛ na ɔbɛyɔ. Wohwɛ koraa ɔkyɛ sɛ ɔworɔ no nyinaa koraa de kyerɛ no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ lure no, ɛbɛ attract no na Joseph bɛyɛ bɔne wɔ berɛ a ɔne ne wura yere bɛda. Na Joseph still naa no wampene sɛ ɔne no bɛda ma kyerɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔredwane. Na twerɛsɛm sɛ ɔsɔ n'ataadeɛ mu. Ɔbaa no sɔ Joseph barima no ataadeɛ mu sɛ anka ɔne no bɛda. Nanso Joseph worɔɔ n'ataade, ɔyii n'ataadeɛ ma no kaa ne nsam. Ɔbaa no huu sɛ n'ani awuo no, ɛna ɔteatea mu frɛɛ ne fipamfoɔ, ɔteatea mu nsu sɛ sɛn na ɔbɛsi bɛteatea mu afa. Na ɔteɛteɛɛ mu paa ama nnipa bebree firi kyerekyere bɛkyeɛ baeɛ. Ɛdeɛ na asi, ɛdeɛ na asi? Hwɛ, Hebrini a me wura akɔfa no, waba ɛdɛm am sɛ bɛdi me ho fɛw sɛ ɔne me bɛda. Na meteɛteɛɛ mu no, wohu sɛ meteɛteɛɛ mu no, ana kyerɛ sɛ n'ataadeɛ mpo ni. N'ataadeɛ mpo ni, n'ataadeɛ. Na ɔbarima a n'ani abere a nka ɔkɔ akɔto mmonaa, ɔno na nka ɔdi nkan ɛworɔ n'ataadeɛ. Ɔdi nkan ɛyi kyɛsɛ n'abɔsoɔ, ɛyi ne ho. Daabi, obiara na ɔbɛyɛ saa. Nanso nnipa a ɛbaeɛ bɛtiee ɛɛ maame no. nkurobɔ no ɛbɛnya agyidie sɛ ampa ara ɛɛ ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ ampa ara ɔbɛyɛ ebi kura de bɛka sɛ ɛɛ nanu kura mpono mihu sɛ na ɔbɔ ebi to ɛnanu kura mihu sɛ se se na asɛm esi a ayɛ sɛdeɛ nipa dodoɔ esi bi ɛsɔ asɛm no mu ɛfa no asɛm yɛ sɛ wɔ akyirikyiri ɛni akyirikyiri ɛwɔ yɛn mu ɛwɔ kura yi mu ɔwɔ ɔman yi mu sɛ asɛm esi. Asɛm ato obi na wongyina hɔ no mu bi, wonyɛ kyɛ sɛ eye witness, sɛ wode w'ani huuyɛ na woate afa w'aso mu a na ɛde ade na wɔka fa ho. Enti wɔn a maame no teatea mu a wɔbaeɛ no na maame no twa too so, twa too Joseph so sɛ ɔno mmom na aba sɛ ɔde ne ba abɛda no, n'ataadeɛ mpo ni, ataadeɛ no nteteeɛ. Na question, hwan na na anka ɔrerape no hɔ? Hwan na anka ɔreto ne yɔnko monaa? Maame no kura ataadeɛ. Maame no ataade mu biribiara nteteeɛ. Ade no nso a barima no nti wannya anyɛ. Nanso barima no ataadeɛ aka maame no nsam ana ɔde rekyerɛ adanseɛ mpo ni. Adanseɛ ni. Ana ampa ara nso kyerɛ sɛ ɛtɔɔ nnipa bebree adwene mu, ɛɛ ampa ɔbɛyɛ. Ɔdɔfo a wotie me. Anyamesomfoɔ ɛhaw ɛdɔɔso. Hwɛ, asɛm yi, wode bi redi obi dedeende wɔ kwan foforɔ so. Onyamesomni no a wotaa no no, onyamesomni no a wode w'ani asi no so no, ɛ, okristoni no, wofo so mfrɛ ho okristoni, nanso adwene a wowɔ ɛfa saa oni no ho no, ɛne Joseph deɛ no ɛpɛpɛɛpɛ. Na deɛ ɔka fa nipa no ho no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Asɛm yi ɛni akyire. Na Joseph amanehunu deɛ ɛbae bio ɛno no, ɔse ɛnyɛ ntɛm ɛmmu atɛn sɛdeɛ Bible no ɛka no, nanso ɛdɔm yi ɛbaeɛ ɛbɛtie maame yi asɛm no, wɔn bu atɛn sɛ ampa ara barima no ɔbɛyɛ obi a ɔyɛ akoa, ɔsi dɛn ayi ne ho ano. Wokenkan story no nyinaa a, kyerɛ sɛ Joseph was not given a hearing. Joseph, kyerɛ sɛ wɔanya kwan koraa mpo so sɛ ɔrekasa, ɔrekyerɛkyerɛ biribi mu mpo ama wɔatie. Ɔbɔnefoɔ de n'ani asi wo so na wafa nkurɔfoɔ bi so, wafa ne agentfoɔ so na ɔreha wɔn de wɔn kɔ nsɔhwɛ mu. Wobɛyɛ dɛ na wayi ho ano, nanso at the long run, God is in control. Onyankopɔn, Awurade, he is in control. Ɔdɔfo a wotie Jesus Christ. Wo a wodi adanse kuru mu, adanseɛ, adanse kuru mu. Nti wɔn a ɛbaa ɛbɛtie maame no ntoro bɔ no, wɔn bɛdi adanseɛ ɛn ɛde bi koraa kan wɔn koraa sei, ɛna no mɛba koraa sei, ɛn sei na mi ɔne mi gyina ha nom sei, ɛde bi akekakeka ho adanse kuru mu foɔ mo wɔ asɛm ɛbɔ ne pɔn. Nyame nipa na wo deal with. Onyankopɔn akoa na wo ne no anya, ɛnyɛ nipahunu bi ara kɛkɛ saa. Na mmom sɛ asɛm bi si a, ayɛ a hwɛ yie wɔ sɛdeɛ wo nso bi ka fa ho, wo nsusuiɛ, wo nyina wo no mu bi, wo si dɛn mɛki ɛfrɛ no sɛ nsusuiɛ bi fa saa asɛm no ho. Ɛkɔ so wɔ yɛn abusua mu. Na ne wura baeɛ no, maame no ka asɛm korɔ no ara kyerɛɛ sɛ Joseph baeɛ, akoa no baeɛ so ɔne no baa bɛda. In the book of uh, Genesis chapter 9, Genesis chapter 39 verse number 19, ɔse, na ne wura ɛtee sɛ ɛtee ne yere nsɛm a ɔka kyerɛɛ no sɛ, Saa adeɛ yi na w'akoa no ayɛ no. Ne bo afui, na Yosef wura no faa no de no kɔtoo afiase, deɛ ɔhene nneduafoɔ guo na ɔda afiase hɔ. Amen. Asɛm bi awerɛhoɔ. Ne wura Joseph wura anaasɛ ɔbaa no ne wura ɛbaeɛ a ana ɔka kyerɛɛ no ɔno nso so wɔamfrɛ Joseph ansɛ no ɔnkyerɛ mu biara aa saa na woyɛ saa na ɔpɛ sɛ woyɛ sɛ wowɔ akoa ana mema dom wo ana mede wɔasi me fie so dɛ nneɛma bebree mama opportunities bebree privilege bebree aa deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ne me yere ɛbɛda Ana kyerɛ sɛ ɔkekae kan ara na twerɛsɛm sɛ ɔtee pɛ ana ɔtam no ɛno kɔhyɛɛ efiase. Ɔse do not judge hastily, ɛnyɛ ntɛm mmu atɛn. Ɔdɔfopa ma nnipa no two parties no afaanu no opportunity sɛ obiara ɛbɛkasa. Na ɛkɔso ɛkɔso asɛm yi ɛni akyirikyiri asɛm yi ɛbɛn yɛ paa. Na atemmuo adwumakuo a ɛwɔ ɔman yi mu wɔ ewiase bebree fom wɔ saa ɛkwan so. Alɔyafo bebree nsɛm sɛdeɛ ɛteɛ, ɔbɛkyeakyea nsɛm no. Ɔbɛkyeakyea onim sɛ a ah, akoa a medi fɛn ne paa, akoa yi wayɛ bɔne, nanso ɔka sɛ ka nsɛm no nyinaa kyerɛ me, me a mɛboa wo, mɛboa wo. Ne sika ana ɔpɛ. Ampa ara so deɛ ɔyɛ innocent no a ɔnyɛ bɔne no na wayɛ ayaayaaya ɔse in the name of mmara. In the name of technicalities in the law na wafa ho na obi a ɔyɛ innocent no ampa ara ne yɛagyaagye no na kyɛ sɛ yɛde no akɔto afiase yɛagye no five years imprisonment ten years imprisonment life imprisonment ɛnam bɔne nti ɔrɔfa a wotie me ne wura yere no ɔtee yɛ ara pɛ ana ɔde no ɛkɔhyɛ afiase ɔrɔfa a wotie me Ɛnananom, nananom atrankunya ahemfo bebree mo na mo wɔ yɛ kyɛ sɛ ekuro yi mo, ekuro no yɛ mo dea, Nyankopɔn ɛde ahyɛ mo nsa, you are custodians, mo hwɛ so ɛde ama, dwumadie bebree wɔnom a ɛyɛ atemmuo dwumadie a ɛkɔ so, mo di asɛm, Asɛm no sɛn na mudi fa? Adura bi bi a ntɛnkyea ba ɛnam nhwehwɛnimu a ɛwɔ nnipa afa nti. Wɔn a ɛkwan a ɛte saa ara de kɔpem ɛyɛ deɛ obu atɛn so no nso ɛka ho bi. Adura bi bi a wɔn ɛfom, adura bi bi a wɔn yɛ bɔne, deɛ ɛyɛ sɛ yɛn bɛgyina anim hɔ no na wɔn prevent adɛn nti a ɔyɛ m'abusuani, ɔyɛ me yere, Monkɔkye wei mmra. Ɔ ɔnhwɛ me ankɔkye no mma. Ɔyɛ m'abusuani na ɔredifɛnde awuram ma no akɔtena ahemfie na akɔtena court. Nanso ɔno ara nim deɛ wayɛ. Ɔdɔfo a wotie me. Na in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 40 ɔse nneyɛɛ nyinaa ana Onyankopɔn de bɛkɔ atemmuo mu. Deɛ ahinta nyinaa Onyankopɔn de bɛkɔ atemmuo mu. Papo bɔne o, Awurade de bɛkɔ atemmuo mu. Deɛ ɔyɛ no kokoa mu na kyɛ sɛ wofa kwan biara so sɛ deɛ ɔyɛ innocent no ɔnyɛ bɔne no ɔno mmom bɛtwe n'aso sɛ bɛ a wo yere bɛnya ahotɔ sɛ bɛ a wo busuani bɛnya ahotɔ nanso na ɔno ana wayɛ bɔne no. Awurade sɛ, He is the righteous judge. Deɛ na woyɛ a nnipa nyinaa ehuiɛ no, Nyankopɔn ehu na wobɛbu ho atɛn. Wobɛnya ho asotweɛ amannɛ wɔ asase so kɔ ansa na wowu akyi nso so koraa mpo no, woasan so anya bi. Nnipa bebree na wɔ prison a kyerɛ sɛ deɛ ɛde wɔn kɔto hɔnom no, ɛyɛ adanse koro mu na wɔbɛdiiɛ Ɔnyɛɛ bɔne, ɔnyɛɛ hwee, nanso n'asɛm no yɛankɔ mu yie. Ɛno nti, ɔda prison. Ɛna ɔrebrɛ. Joseph, ɔnyɛɛ bɔne, yɛde no kɔtoo prison. Na fare ne farebae nyinaa no ɛyɛ ne nuanom. Ɛna seesei awiewie no sei. Ɛna meka kyerɛ wo sɛ, Ɔhaw a ɛbɛto Kristoni no, ɔhaw a ɛbɛto onyamesomni no, Onyankopɔn wahu amanneɛ a wode ɛreto no so sɛ ɛbɛn ho bɛkyere no no, ne destiny, ne hyɛbrɛ a ɔmpɛ sɛ ɛba mu no, ɛne ɛkwan bi a ɔbɛfa so a ɔmpɛ sɛ saa hyɛbrɛ no ɛba mu na ɔbrɛ no, saa ɛkwan no ara so na Onyankopɔn ɛfa so ɛgye saa onii no. Na awieɛ no, Wobɛyɛ oniwufoɔ na woanya Awurade asotweɛ na Awurade nipa no a wohaa no no, ɔnyɛɛ bɔne nanso wohaa no no, Onyankopɔn ahye no animuonyam kɛseɛ. Ɔdɔfoɔ a wote Church of Christ. Enti Joseph wɔ prison no, ɔhɔnom nso Onyankopɔn sɛ no ɔdi n'akyi. Onyankopɔn ɛboa no, nneɛma ɛkɔ so yie de maa no. Onyaa dom wɔ prison hɔnom. Nhyira nka Awurade din daa. In the book of Genesis, chapter 40, okay, Genesis chapter number 39, and verse number 19, no, ɔsɛ, verse number 21, ɔsɛ, na Awurade adi Yosef akyi. Genesis 39, twenty one, ɔse, Na Awurade adi Joseph akyi, na ɔdom no, na ɔmaa n'anim ɛbɛɛ nyam wɔ afiase hwɛni no anim. Hallelujah! Ɛhɔnom nso, na Nyankopɔn ɛboa no, wo a wakɔ ɔhaw mu a wapa aba, wapa aba, tie. Joseph, yɛtɔn no no, na Onyankopɔn adi n'akyi. Awurade dom no, ɔboaa no. Yɛde kɔtoo prison nso, Nyankopɔn adi n'akyi. Awurade boaa no. Enti yɛde kwan so abam agu. Nnipa bɛbu abam, nnipa bɛma ɔhu sɛ, oh, problem wei deɛ, ano yie ɛde baabiara. There is no solution. Na wɔn a wonim sɛ wɔbɛboa wo no, ɛkura mpopopo wɔn apoa ma. No solution te sɛ Israelfoɔ a na wɔgyina po kɔkɔɔ no ano no, na wɔhu ɛkwan biara a wɔbɛfa so no. Wɔbɛnya kwan, hwan na ma wɔnya ɛkwan no? Onyankopɔn. Enti Nyankopɔn na ɔsɛ wokɔ so na ɛdi n'akyi. Na wotintim wɔ gyidie mu. Ɔse Joseph in prison so na Onyankopɔn ɛka no ho. Me nuadɔfoɔ a wanya akwanya a wotie. Destiny must be fulfilled. Hyɛbrɛ, ɛsɛ sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no ɛbɛ mu na ɛyɛ adwuma so. Ɛmfa ho ne ne obstacles, challenges, akwansidie a ɛbɛba, ɛsɛ sɛ saa destiny no ɛyɛ fulfilled. Joseph sɔre no ne sɔre bi a mekenkan pɛn yɛ parallel ɛne no kɔ paa nigeriani bi twerɛ ɛyɛ ɛyɛ krataa bi anaa nwoma bi ɛyɛ literature saa nigeriani yɛfrɛ no ola rotimi na ɔtwerɛ title of the uh, book no ɛyɛ the gods are not to be blamed the gods are not to be blamed na Passage no kyerɛ sɛ owura bi a yɛwoo no ngɛɛ na ɔyɛ ɔdehyeni ne papa yɛ ɔhene na sɛdeɛ ade deɛ teɛ no ne papa ni hɔ ma ɔna bɛdi adeɛ na waware maame ɛyɛ ne maame a ɔwɔ akonya no so no which is impossible na wɔwoo no no ana yɛ sɛ ɛɛ ne hyɛbrɛ ne sɛ ɔbɛku ne maame na sɛ ɔbɛku ne papa na ɔware ne maame a ɔyɛ ɔhemaa no. Na wɔhu sɛ hyɛbrɛ no ɛnyɛ papa. Ɛno nti, ɛyɛ sɛ wɔn yi no firi hɔ no, wɔn ku no. Nti wɔn de no somaa the king's special messenger Gbonka sɛ Gbonka mfa no nkɔ Evo forest na ɔnkɔku no. Wɔn no kɔɔ yɛ akora nso ho ɔfɛ. Ɛnna ohuu ne mmɔbɔ na ogyaa no too hɔ nom. Asɛm nyinaa ni, Ampa ara wokenkan saa asɔre no a, ɛkwan a saa akora no hyɛbrɛ faa so baa mu no, na in fact ɛyɛ miraculous. Ampa ara ɛbaa mu ɛɛ hunter bi, ɔbɔmmɔfoɔ bi bɛhuu no faa no kɔtetee no saa nkakrankra nkakrankra. Daakye Ɛna saa hyɛbrɛ no ɛbaa mu ampa ara okuu ne papa a na ɔte akonya so ɛware ne maame wɔ bere a na ɔno ara mpo onim it is destiny destiny must be fulfilled sɛ sɛ Joseph wɔnya akwansideɛ nanso ne destiny no sɛ ne te biara no it must come to pass in the name of God wɔ awurade din mu ɛsɛ ɛbɛ mu ampa ara nso ɛbaa mu wɔ fiase hɔ nom no ɛna wɔn a wɔyɛ inmate no nso ɛda fiase hɔ nom mmienu soo daeɛ. Saa nkurɔfoɔ mmienu yi yɛ nkurɔfoɔ a Farao ɔhene no na wɔyɛ n'asomfoɔ. Baako hyɛ nsa ma no, baako nso to paano ma no, na wɔyɛɛ bɔne na wɔde wɔn nyinaa bɛto afiase. Na kyerɛ sɛ bɔne a ɔyɛeɛ no nti, ɛma ɔbɛda afiase. Wɔn mmienu so daeɛ a na ɛsɛ paa. Na daeɛ no, na Joseph Wɔbaa wɔn nkyɛn da koro na wɔn sɛ wɔn anim ayɛ bosaa. Wɔn ayɛ mmɔbɔ abusaa wɔn ɛde na asi. Ɔsi aso daeɛ bi o. Medaeɛ a meso yɛ ani na bobe ɛso me a apae nkorabata mmiɛnsa na abɔ nhyerɛne kama kama kama kama na mehu sɛ Faro ekura ɛkuruwa na daeɛ no nti aseɛ ɛna Joseph kyerɛ n'aseɛ ɛsɛ saa daeɛ wɔ deɛ Nnansa pɛpɛɛpɛ, Farao ɔhene no ba bɛfrɛ wo na wasan nso akɔtoa wo dwuma so. Ɛna deɛ ɔtoo paano no nso ampa ara ntɛm paa no, ɛna ɔno nso kaa ne deɛ, ei, ei sɛ sɛn ne teɛ yɛ nɛ, me nso, ɛna ɔno nso kaa ne deɛ, na ɔno deɛ na ne tiri anyɛ yie. Paano no a na ɛsono no, ɛnoma ɛbɛsosɔɔyɛ. Enti Joseph ɛkyerɛ aseɛ sɛ, wo deɛ deɛ ɛnyɛ yie o, Farao ɔba bɛfrɛ wo na ɔbɛsɛn wo, ɔbɛkum Na ampa ara nso, tumi no nso pɛpɛ ɛbaa mu saa. Na deɛ ɔyɛ Faro ɔhene no nsa hyɛni no, ɔka kyerɛ no sɛ, sɛ ɛsiw yie a, na wakae me. In the book of Genesis chapter 40 and verse number 14, ɔsɛ, Nanso sɛ ɛyɛ a, kae me. Na sɛ esi wo yie a, yɛ me adɔeɛ, na bɔ me din kyerɛ Farao. Hallelujah! Asɛm a Joseph ka kyerɛɛ Farao ne nsahyɛni no, ɛno no. Na ampa ara ɛbaa mu. Na two years, eh, two years, aberanteɛ yi ankae Joseph. Na ɔkɔ so asom Farao, hyɛ ne nsa ma no ara two years. Ansa na Farao nso ɔrenya daeɛso bi a kyɛ sɛ ɛyɛ n'adwene mu na ɔno nso ɔnte aseɛ na ɔfrɛɛ ne magicians ne ɛɛ ne nyansafoɔ sɛ wɔn mmra mmɛkyerɛ daeɛ no ase, wɔn antumi ankyerɛ daeɛ no ase. Ɛhɔ nom na ɛkae ɛyɛ Farao ne nsahyɛni no Na ɔkae Joseph sɛ, Ei, ɛna no daeɛ a mesonoeɛ wɔ prison hɔ nom no, akora wei, Hebrini wei, na ɔkyerɛɛ me aseɛ, ɔkaa sɛ menyɛ n'adɔeɛ, yee me werɛ fi. Ɛna ɔka kyerɛ ɔhene Farao sɛ, Aberanteɛ bi wɔ hɔ nom, ɔno deɛ, sɛdeɛ ɛteɛ biara ɔbɛkyerɛ aseɛ. Ampa ara nso, wɔfrɛɛ Joseph baeɛ. ama ɔbɛkyerɛ aseɛ. In the book of Genesis chapter 41 and verse number 1 no, Pharaoh so daeɛ no, ne daeɛso no, na ɛkyerɛ sɛ ɛkɔm ɛbɛba seven years, ama aduane nso abu seven years. Ɔkyerɛ ase pɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ. Na ɛdaeɛ so daeɛso na asɔfo bebree ayɛ bu sɛ ɛdaeɛ wei oso daeɛ na wohu preko a n'asekyerɛ ani, oso daeɛ na sɛ obi deɛ gu so a n'asekyerɛ ani hwɛ. deɛ ɔkyerɛkyerɛ hɔ nom. Daeɛso a na ɛwɔ hɔ nom mmerɛ bi a atwa mu ɛberɛ a Onyankopɔn ɛfaa saa daeɛso ɛkasa kyerɛɛ agya nom. N'asekyerɛ ɛnɛ saa deɛ ɛni hɔ nom o, obi ayɛ book, obi ayɛ book sɛ wo daeɛso a ɔbɛso no sɛ sɛ na ti a sɛ na ɛbɛyɛ, sɛ na ti a sɛ na ɛbɛyɛ, hwɛ deɛ ɔkyerɛkyerɛ. Ɔdɔfo a wotie me, na Ɛfa ndaeɛ deɛ, me na wɔdi nkan asua ho adeɛ dada sɛdeɛ ɛteɛ. Hebrew chapter 1 verse number 1 and 2 Onyankopɔn a tetee no ɔnam mmerɛ hodoɔ so ɛne ɛsu hodoɔ so ɛkasa kyerɛ agyanom wɔ adiyifoɔ no mu no ɛna ɛdi akyire no wakasa kyerɛ yɛn ɔba a wayɛ no ade nyinaa so ɔdidifoɔ ɔsɛ ɛna ɛdi akyire no wakasa de afa ne dɔba Yesu so ɛna ɛde akyerɛ yɛn Ɛnyɛ daeɛso bio, ɛnyɛ anisoadehunu mu bio, ɛnyɛ face to face kasa mu bio. Ɔdɔfo a wotie me, hyɛ ne nso. Nti wo a woso wayɛ book, daeɛ ho book, dream book, nti wotontɔn ɔsɔfoɔ, ɔwoboa, you are not serious. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Onyankopɔn ɛnɛ berɛ mu ɔkasa kyerɛ ɛnam ne ba so. Everything concerning Christ and concern our salvation is in the Holy Bible. It's in the Holy Scriptures. Bible no na ɛwɔ mu sua ne nya saa nokorɛ nsɛm mu gyidie na ma wo gyidie ntintim so yɛ Awurade apɛdeɛ na hunu Awurade tumi tumi ɛwɔ Awurade mu Ne hunu te Onyankopɔn ase sɛnea ɔtumi yɛ ne nneɛma ɛfa Awurade nsusuiɛ ne botaeɛ a ɔwɔ wɔ ho no. Sɛ wohunu ne nyinaa a, you understand and you appreciate the word of God and you appreciate the Bible. Ɔdɔfo a wotie me. Enti Farao nso aso daeɛ. Daeɛ no Joseph ɛbɛkyerɛ aseɛ hɛ aduane bɛgu seven years. Ɛkɔm so bɛba seven years ampa ara ɛbaa mu na wɔ berɛ a Joseph ɛkyerɛ daeɛ no ase no na ɔmmɛkii prescription bi ɔkansel ɛyɛ Faro sɛ Faro ɔntu anamɔn bi sɛ ɛbɛyɛ a ɛkɔm berɛ no mu no Misrimfoɔ ne Israelfoɔ a bɛdi hɔ nomɔ no anaasɛ wɔ kɔm berɛ mu no wɔn a ɛwɔ Misrim no Wɔnhunu amane. Ɔdɔfo a wotie me. Wɔ Genesis chapter 41 and verse number 33 ɔsɛ, Na afei ma Farao nhwehwɛ onipa a ɔyɛ ɔbadwemma a ɛne onyansafoɔ mfa no nsi Misraim asase so, na Farao nyɛ yei na onsisi asase no so ahwɛfoɔ, na ɔnyegye Misraim nsase so aduane so ntotosoɔ enum num mfie nson a aduane bebree wɔ mu no mu, na ma wɔmmoaboa mfirinhyia pa a mfirinhyia pa a ɛrebɛba yi mu aduane nyinaa ano, na wɔmfa ayuo ngugu as asan no asan so sɛdeɛ Farao bɛhyɛ. Ɔdɔfo a wotie me. Enti Joseph ɛka kyerɛ ɔhene Farao sɛ, sɛ ɛbɛyɛ akɔm berɛ mu yɛn ho ɛnkyere yɛn na yɛnwu wɔ kɔn mu famine ɛbɛ ɛbɛha yɛn yɛnwu nti Aduane berɛ mu no, ayɛ a Farao yi anuanom yi mpanimfoɔ bi na fa nto Misraim asase no so na wɔnhwɛ nkyekye aduane mfiri akuafoɔ aduane mfiri ɛne nnɔbae mfiri akuafoɔ hɔ nom na wɔmfa nsie wɔn preserve sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔ ɛkɔm berɛ no ɛba a yɛbɛnya aduane adie na wɔvɛs mata te sɛ wɔ sɛ Na asɛm no sɔɔ Farao ne ne nkoa nyinaa ani. Na Farao ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ, Yebetumi anya onipa bi a ɔte sɛ oyi a Onyankopɔn honhom wɔ ne mu sɛ yɛn anaa? Na Farao ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Ɛnam sɛ Onyankopɔn ade yei nyinaa akyerɛ woɔ yi, obiara nni hɔ a ɔyɛ ɔbadwemma ne onyansafoɔ sɛ woɔ. Haleluya! Me dɔdɔfo, wokenkan ne nyinaa. Faro, wadom ɛyɛ ɛɛ Joseph. Wɔde post bi bɛma no sɛ ɛdeɛ wo mmom ɛbɛyɛ prime minister na yɛ saa adwuma yi ɛma yɛn. Joseph ne haw na wabrɛ sɛ ɛnyinaa ham sɛ na ɛbɛwieɛ. Na kyɛ sɛ obi a ɔda prison Seesei hwɛ deɛ Awurade de no aduro. Ampa ara Farao ɛba no ɛma no bɛyɛɛ prime minister a ɔbɛdaa Misraim ekuro nyinaa so. Obi a ɔyɛ akoa ne nyinaa mu no Nyankopɔn ɛfɔfele ne tirimpɔ bi adi ɛwɔ ɛyɛ Joseph emu. Na ampa ara Joseph ɛyɛ adwuma. Ɛɛ aduane abu yɛ seven years. Ɛma ɔhwɛe ɛyɛ ntotoeɛ kama ɛmo Misrimfoɔ ɛsie bi. Wɔ berɛ a ɛkɔm ɛbaeɛ no, Misrimfoɔ ɛnya aduane ɛdiɛ. Ɛkɔm no na nyɛ Misrim nko ara o, ewiase afɔ no nyinaa, the whole world. The whole world ɛna saa ɛkɔm no ɛbaeɛ. Na ɛmaa ɛberɛ bi Joseph fi ne papa ne nuanom so a na wɔwɔ baabi. Wɔtee sɛ aduan abu wɔ Misraim wɔ ɛkɔm berɛ no mu no, Jacob somaa ne mma no sɛ, Monkɔ Misraim na monkɔpɛ aduan mmra, monkɔtɔ aduan mmra, na mate sɛ aduan abu wɔ hɔnom, aduan wɔ hɔnom. Ɛna ne nuanom kɔɔeɛ. In the book of Genesis chapter 42 and verse number 1, tie ankasɛm no. Ɔsɛ, na Jacob hunu sɛ aduane ɛwɔ Misrim no, Jacob ɛka kyerɛɛ ne mma barima no sɛ, adɛn na monhwɛ mo ho anim yi? Me nua, ɛkɔm a ɛyɛ o. Ɛkɔm a ɛyɛ papa. Ne nuanom te hɔ na wɔhwɛ mo ho anim. Ɛkɔm de wɔn. Na ɔsɛ adɛn na wɔhwɛ mo ho anim yi? Verse number two ɔsɛ. Na ɔsɛ, monhwɛ, mate sɛ aduane wɔ Misraim. Monsane nkɔ hɔ nkɔtɔ bi wɔ hɔ mmerɛ yɛn. Na Yɛntena ase na yɛanwu. Hallelujah! Enti Joseph asoma ne mma no, Monkɔ Misraim nkɔtɔ aduane mmra, na yɛanwu. Na ɔnim sɛ ne ba kumaa Joseph no a ne nuanom ɛtɔn no na wɔbɛrepɔto maa wɔn papa sɛ aboa bi a n'akye wɔn nua no yɛ Joseph awerɛ. Hwɛ n'ataade ni, n'ataade a ɔpam hyɛɛ no no, hwɛ aboa ana ne mogya ayika mu no, hwɛ sɛ ɛnyɛ ɔba no ataade ni anaa. Na papa no deɛ ɔnim sɛ ne ba no awu, ne ba no wawu. Ne nuanom nso nim sɛ ɔmotɔn no no sɛsɛ deɛ mm, obi ɔyɛ akoa deɛ n'abra wayɛ basaa mm, sɛ de wawu. Na ɔmonim sɛ ɔmokɔtɔ aduane wɔ ɔmo nua Joseph nkyɛn. Joseph a ɔkɔdaa prison ɛ ɔnwomtoni no wuli ɛne nua ɛbɔ ɔnwom deɛ onyame aka sɛ ɔbɛyɛ no ɔsɛ ɛyɛ dɛn ara a ɔbɛyɛ deɛ onyame aka sɛ ɔbɛyɛ no ɔsɛ ɛyɛ dɛn ara a ɔbɛyɛ onipa wontumi nsi ano kwan sɛ ɔbɔnefoɔ no satan ana abɔ ɔpaa Satan ama wɔaba wɔfa kwan bi so wɔtutu aduro wɔfa sɛbi abayisɛm ɛdɛ kwan bɔne suban bɔne ɛso ɛsɛ deɛ nyankopɔn ahyɛ afa obi ho no wɔbɛsɛe no a me nua ɔsɛ onipa ɛntumi ɛnsi ano ɛkwan ɛ ɔsɛ mempene wo a ɔbɔnefoɔ no ha ɔno ɔsɛ mempene mempene koraa Sɛ w'ahyɛse da su a, w'awieeɛ no, ɛbɛyɛ kokurokoo. Ɛwom sɛ worebrɛ deɛ, nanso sɛdeɛ ɛteɛ biara no, w'abrabɔ renyɛ basaa saa. Ɔdɔfoɔ a wotie me, enti monkɔ nkɔtɔ aduane mmra. Jacob, ɔsoma ne mma. Wɔnim sɛ wɔkɔtɔ aduane no afiri wɔn nua no hɔ no bɔ. Na sɔre no toa so ara, merentumi nka ne nyinaa. Na sɔre no, ne tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ, Wɔ Genesis chapter fifteen akyire koraa o, Genesis chapter fifteen verse number thirteen na Onyankopɔn aka akyerɛ Abraham sɛ w'asefoɔ ɛkɔ akɔyɛ ɔhɔhoɔ ɛwɔ obi man so mfirihyia four hundred years ɛno ana ɛbaa mu ɛwɔ Joseph so ɛnam aduane nti ɛduru sɛ ne papa ɛne n'abusuafoɔ. Ne nuanom nyinaa boaboa wɔn ho ano kɔɔ Misraim nom aduane nti, wɔ berɛ a later later akyire koraa wɔbɛhuu sɛ wɔn nua no a wɔtɔn no no, ɔno na ɔyɛ prime minister wɔ Misraim no. Ne nua no, eh, Joseph anyɛ wɔn bɔne, wɔne wɔn rekɔnsaleeɛ, wɔne wɔn bɔɔ mu ma wɔhuu ne nuanom sɛ ne nuanom bio. Ne nuanom nso nu wɔn ho sɛ wɔyɛɛ Joseph bɔne. Na ne papa bɛtee sɛ ne ne ba no te ase no, n'ani gyeeɛ. N'ani gye papaapa ɛfiri sɛ na Joseph firi ɔba a na ɔpapa no Jacob no ɔdɔ ne paa ɛyɛ Rebeka ofiri ne mu ɛna baayɛ na wei ɛtoo no nti ohun sɛ ɔte ase no n'ani gyee kyɛ sɛ ɔmmɛn na ɛnam so ɛma wɔn nyinaa. Kyerɛ sɛ Israel abusua no kakra wɔkɔpuee wɔ Misraim asase so. Saa berɛ no wɔndɔree saa. Maka kyerɛ sɛ Jacob wɔ abusuakuo du mmienu. Saa abusua no ɛna Onyankopɔn de wɔn kyekyere ɔman. Me nanɔfo a wotie Church of Christ. Na mene wo bɛsi Na seesei yɛbɛhu sɛ ampa ara deɛ Awurade aka no, ɛbɛtumi aba mu na ɛbɛba mu nso. Ɔse, mɛyɛ w'asefoɔ ɔman, asɛm a Awurade ɛka kyerɛ agya Abraham. Joseph yi ne nana, nana, ana ne nana kansoa Abraham ɛno no. Ɔse, mɛyɛ w'asefoɔ ɔman. Seesei Nyankopɔn ayɛ Israelfoɔ ɔman. ama wɔakɔpue mu wɔ Misraim asase so, ama wɔkɔbɔ wɔn bra nam ɛkɔm ɛkɔm nti. Ɛkɔm nti, wɔakɔpue baabi a hɔnom yɛ, na wɔabɔ wɔn sese wɔ hɔnom, na mmerɛw resi hanom se. Na Nyankopɔn yɛ adom a, saa nkɔmmɔbɔ yi, me no bɛtoa so wɔ Exodus chapter one verse number one ɛberɛ a ɛɛ Jacob ne mma yi a seesei wɔn ayɛ abusua kakra. Wɔn yɛ ɔman o, ɛna wɔn ayɛ abusua kakra na wɔn akɔ pie mu wɔ Misrim. Sɛdeɛ wɔn si bi ɛwowoeɛ na wɔn dɔreeɛ na wɔn bɛdɔɔso na ampa ara wɔn ɛkɔyɛ ɔman anaasɛ wɔn ne Misrimfoɔ kɔyɛ aman mmienu na wɔn te asaase baako so. Na Israelfoɔ ampere sɛ Wɔn nso bɛdii adeɛ, na mmom wɔbɛperee sɛ wɔn Nyankopɔn a wɔsom no nti, Farao ngya wɔn kwan na wɔnkɔ eh, bepɔ so nkɔsom onyame. Ɔdɔfo a wotie me, mene wobɛtoa so wɔ hɔnom. Na seesei, Onyankopɔn ayɛ Israelfoɔ ɔman, na ɔman no ɛyɛ abusua. Afei, aka sɛ wɔbɛwo na wɔadɔre wɔ Misraim asase so. Onyankopɔn wɔ tumi wae. Onyankopɔn, ne tumi a ɛboro tumi nyinaa so, na tumi a wakɔgye a ɔde ho ato so no a ɛnyɛ Onyankopɔn adea no, kae hu sɛ Onyankopɔn ɛna kɔntrol ade nyinaa. Saa tumi na wode edi bɔne, wode ha amanfoɔ, wode ha Nyankopɔn nkoa, ntwatosoɔ, bɔne biara, ɛyɛ bɔne biara, wode ha amanfoɔ no. Hwɛ wo nso yie, be very careful. Hwɛ nso yie nneyɛɛ bɔne ne suban bɔne, ɔtaa ne ɔtan a wɔanya wɔ ebinom hɔ, wɔ adwumasɛm mu, wɔ abusua mu, agyapadeɛ kyɛ mu, nneyɛɛ bɔne a wodane bi kyerɛ amanfoɔ, wɔn nnamfonom ne wɔn abusuafoɔ no, hwɛ wo nso yie Na ewie aseɛ wode nipa no akɔto amanehunu ne ɔhaw mu be very careful ɔse and you shall know the truth and the truth shall set you free wobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ madehyeɛ adena motie me frɛ me awurade awurade na monyɛ deɛ meseɛ deɛ ɔnhu me na ɔnnye me nsɛm no ɛwɔ deɛ ɔbu natɛn ɛnsɛm a maka mo no ɛno ana ɔbu matɛn ɛna ɛdi akyire sɛ bia wonte bi ase a na frɛ si nɔmba yi so 0542 02 4205 0542024205 Mo a mo follow yɛn wɔ social media no so no, YouTube and TikTok no, Agofo Church of Christ, ana wobɛtumi de ahwehwɛ yɛn akyiri akwan, ana Brother Foster Akpe fo ahwɛ akyiri akwan, na ne nyinaa, preaching ne nyinaa ɛde akɔto hɔ no mo, moma ɛmɔ mpaeɛ.